Сызыкның әз генә астыннан башлана, менә шушындый ясала элмәк, аннары сызыкның аскы ягына төшеп китә шушындый чүмеч кебек. Карыйбыз, безнең сад хәрефе сызыкның өстендә дә урнашкан, бер өлеше аның астына төшеп киткән. Аның исеме сад. Гарәп хәрефе сад бирә торган авазы ыс. Исеме сад. Авазы бирә торган с һәм ул безнең калын калын аваз, калын хәреф. Хәзер инде карап китик, сүз башында ничек килгәнен. Сүз башында ул безнең менә бу өстәге өлешен ала да, Менә мондый ыргак ясап куя. Аста төшә торган менә бу э, э, ниен чүмечен ул калдыра. Чөнки әйттек, безнең гарәп хәрефләре һәрвакыт сүз башында һәм сүз уртасында алар җиңеллеккә омтылалар дип. Һәм менә шушы авыр, сөйрәп йөри торган алар э, ниләрен, чүмечләрен бер вакытта да сүз башына алып бармыйлар. Менә шушы өлешен генә калдыра да, ул сүз башында килеп баса. Менә бу урыны белән ул үзенең артыннан килә торган хәрефкә тоташкан була. Ә инде сүз уртасында да ул нәкъ шушындый кыяфәттә булачак. Тик менә монда аның алдагы килә торган хәрефкә тоташкан бер сызыгы гына өстәлә. Менә бу сызыгы белән ул алдагы килә торган хәрефкә, менә бу урыны белән үзеннән арттагы килә торган хәрефкә тоташкан була. Ә инде сүзнең азагында ул башка гарәп хәрефләре кебек тагын үзенең алфавитта тора торган матур кыяфәтен алачак. Менә бу урыны аның үзеннән алда килә торган хәрефкә тоташкан урыны.

Са. Са хәрефе. Са. Безнең э, бар ие бит инде, нинди хәрефләр? Без С хәрефен үзде үттек. Гарәп хәрефе син бар ие. Менә шушындый син хәрефе. Ул үзең С нечкә иде. Ә безнең са хәрефе ул калын. Ул безнең татар сасыннан, сысыннан калынрак тора. Без әйтәбез э, са. Әгәр дә бездәге менә бу син белән менә бу сад хәрефе, дөресен генә әйткәндә, алар бер хәреф, бер урыннан чыгалар, чыгу урыннары аларның бер, мәхрҗлары бер, тик аларның сыйфатларыгы икенче, икесе ике төрле. Син хәрефен әйткәндә, безнең телебез аста була. Сә, сә. Әс. Ә инде са хәрефен әйткәндә, телебез күтәрелгән, как будто безнең авызыбызның эчен тутырган кебек була. Са. Са. Са. Менә шушының белән күренеп тора. Ә безнең татарча әйтсәк, без ничек була? Хәрефнең, бездә бер, бер генә с хәрефе, с хәрефе. син хәрефен нечкә итеп әйтәбез икән без арттагы килә торган аның артыннан килә торган озын авазыбыз нечкә була мәсәлән сә ә белән ул сә була ә инде а калын а белән ул со со салкын су кебек була әйме ә менә гарәпнең сосы ул безнең С хәрефеннән татар сысыннан калынрак була диде. Калын була, каты була, каты әйтелешле. Ничебез телебез зур итеп күтәрелгән була. Менә шушында телебезнең күтәренке халәттә булганын күрсәтер өчен, менә безгә менә бу өлеше аның нәрсә ишарә итә. Телебезне күтәрергә кирәк ди. Са, са, са дип. Хәзер инде карыйбыз кәсре белән. Кәсре була һәрвакыт безнең хәрефебезнең астында кыйгач сызык булан булып, кыйгач сызык кебек. Һәм без укыйбыз аны сый. Сый. Сый. Сый дип. Монда инде сы, сыр кебек грубый калын түгел, анардан сыдан э, э, безнең э, татар Сыйсыннан, урыс сыйсыннан ничегрәк, нечкәрәк, сый, сый, сый. Са, сый. Хәзер карыйбыз дамма белән. Дамма безнең языла һәрвакыт хәрефнең өстендә өтер формасында. Һәм укыйбыз су, су, Су дип. Со, сы, су. Со, сы, су. Со, сы, су. Һәм менә хәрефнең бөтен авырлыгы, бөтен аның сыйфатлары күренәчәк инде сәкен белән булганда. Карыйбыз сәкен белән. Язып куябыз сад хәрефен. Аның өстендә сәкенне һәм аны укыр өчен алабыз ә хәрефен һәм укыйбыз әс, әс, әс, әс дип. Са, сы, су, әс. Са, сы, су, әс. Са, сы, су, эс. Хәзер сад хәрефенә күнегүләрне укып китәбез. 22 нче биттә безнең сад хәрефенә күрсәтелгән күнегүләребез бар. Сум, сум, сум, сыйф, сыйф, сыйф, фәс,

Интәсәбә, интәсабә. Инде без сад хәрефе турында бөтен мәгълүматны да алдык. Менә нәрсә истә калдырырга тиешбез без бу дәрестән? Бу дәрестән без истә калдырырга тиешбез, гарәп хәрефе сад, ул калын әйтелешле, ул калын хәреф. Аны әйткәндә безнең телебез авызыбызның эчендә күтәрелергә тиеш. Са, Са, шул вакытта гына ул дөрес булып, калын әйтелешле булганда. Менә сә хәреф әйткәндә безнең телебез төшкән була, ул шуның өчен нечкә әйтелә. Ә менә телебезне как күтәреп әйтә башлыйбыз дөрес итеп, менә шул вакытта калын хәреф килеп чыга. Са. Язылышына игътибар итәбез. Язылышында без мондый язылган хәрефләрне әле беренче генә мәртәбә үтәбез. Ул безнең хәрефнең өске ягында сызыкның өске ягында да һәм аскы ягында да урнашкан дидек. Менә инде сүзнең башында һәм уртасында ул үзенең менә бу чүмеч кебек зур өлешен төшереп калдыра да, менә шушы башындагы менә бу элмәк кебек әйберен генә алып сүз башында һәм уртасында була. Ә азагында инде тагын янә үзенең матур кыяфәтен ала. Әйтелешенә игътибар итәбез. Әйтелеше каты, калын әйтелеше дидек. Со, со, сый, сый, су, су, эс, эс, со, сый, су, эс. Са, сы, су, әс. Әгәр дә инде сез шушы әйберләрне төшенеп калсагыз, сез инде бүгенге дәресне бишлегә үзләштергән буласыз. Менә бүгенге дәресебез безнең шуның белән тәмам. Мин сезне калган дәресләремдә дә көтеп калам. Әссәламәгаләйкүм вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ.